Jien kollox f'ħajti jaħdem sistema ta' progressive overload għedulu. Jien niprofa kemm jista' jkun inżom rendi kont ta' ta' kollox. Huwa metodu li nuża biex ħajti niżviluppaha sewwa, imnissla minn ehm, dil-ġrajja Griega, leġġenda ta' dan it-tifel li minn meta jkun żgħir it-tifel jitgħabba minn missieru b'dan l-għoġol fuq spalltu u jibgħatu s-suq. Din dan proċess li l-missier jagħmel kuljum. Allura biż-żmien l-għoġol jibda jikber tik iktar kuljum u t-tifel jibda jikber tik iktar kuljum. Din l-istorja insomma tilħaq il-milja tagħha meta t-tifel jitfaċċa s-suq barri fuq spalltu qisu xejn mhu xejn. In-nies ma jistgħux jifhmu Din il-ħaġa kif ġrat? Ovvjament ġrat minħabba da diż-żieda inkrimentali jew dan il-proċess li ta' kuljum jinnegozja ftit iktar skumdità. U hija sistema li napplika fuq il-mogħdijiet kollha ta' ħajti li qed nipprova mmexxi 'l quddiem.

Ftit terapija, kemm ukoll ma nafx isek tħossok utli, hemm ukoll il-valur tal-kunfidenza li nħossni tajjeb estetikament ukoll.
A friend of mine used to get protein shakes in a in a bag. Jiġifieri from a dealer in Mosta. Jiġifieri we're not illegal in any form, in any way. Konna mmorru għand Bertuzo, and eh, u niftakar nara l-ġon hemm. Ekk nqomu fil-għodu.
Pieta, ma da.
John and I started our 6 a.m. eh, wake-up calls, gym meetings.

7:30. Sitta.
Eżatt, eżatt. U li kollok ċertu ammont ta' disciplina, ġbir waqt li tagħmel xi ħaġa, tagħmel dik il-ħaġa biss. Debba spajt inġabu willing għajt id-disciplina ta' ħilsek. U partikolar, u ma nafx ma nafx hekk hix massima veritiera għal kulħadd. Marija, Iva, u peress li jiena moħħi, moħħi ħieles ħafna, jekk ma ntiħx parametri, joħodni fejn irid hu, u jekk ma, jekk ma nissettjalux li dawn huma l-konfini li fihom qed noperaw, jaf insibni qed naħli ħafna ħin u ħafna enerġija.

Nisfni u x'ħa ngħidulek, imma jiena l-Wejża. Jiena x'nagħmel jien naf senior editor naħseb tiġi jew le, jaġel. Naħseb il-viżwal bażikament. Il-librerija

John nafu minħabba li kien idoq ma' ħuti ma' Nobling Show u kien hemm xi proġetti oħrajn.
Mela, John inni nafu minn żmien Nobling Show. Juża kapaċi u intellettwali. Minn Lucia u Samuel u 2010. Interpretaw li ta' kemm il-darba provaw jittandaw bla risposta. 2010 kelli ten, u. Selmuna Lucia dejjem.
Ten diħla l-11.

Hemm xi parti, hemm xi karattru fiha li hu int. Iż-żgħażagħ kienu jidentifikaw ma' xi wieħed minn dawk il-karattri u qed jaraw dik l-istorja tiżvolġi mill-ottika tal-esperjenza suġġettiva tagħhom.
Tistaqsi l-ġon tal-bandli, eh, jenu ġon tal-bandli tal-mosta. Imma u tal-ġenerazzjoni ta' qabli. Kien hemm ġenerazzjoni bejnietna. Allura issa jien kont qed nirtira u kien għadu beda jippanċja. Slaħa gradwa ma ximkien ieħor. Kubba jippanċa ma mhux qed ngħid l-arroġ tax-xhur.
Jien ġom nafu qabel kaxxaturi u qabel kollox.
Għamlet xi nofsija tisfidah il-cowboy pirata, sakemm għamilla kanna tal-kol taħdem niħera. Bad qatatu n-nejk.

ta' nis feroċi dawk. Eh, l-iktar nis li tallimt minn għandhom, tħal talja bluħi u ġismi, l-università ta' ħajt kien dik. Umbat u tadix li ma punt ġiviri ma l-avventura t-nawret naqaw, l-għan principali ma l-ħaqniħ xu
U propjament dħalt fil- Ejn sejru ċirku ta' John tru oħtu. Daga kont għamilt il-film Limestone Cowboy. Ismari!
Li vera bdejna nsiru Ħbieb kien fuq Limestone Cowboy.
Kif saqsi lilu, jgħidlek fuq lajm soba, cowboy kemm kien żmien sabiħ f'ħajtu. Ġod il-kamra u fejn qegħdin aħna. Depression taqsam. Nixtieq nibki u ma nistax. Sena sentej. Immur għand it-tobba, jtu l-primli, nipprova l-meditazzjoni, u nipprova għalla u power lifting u ma nafx ma provajtx biex ninqala' minnha. Mibgħeda kbira lili nnifsi għax ħlejt xeba' ħin, xeba' flus, għajja straordinarja, nħossni falliment għax m'għandix edukazzjoni.

Mbagħad sirt naf il-lebi, mbagħad sirt naf lilu, ġifieri.
Kollox qed jaqbad, eh, anki din Le, anki da tal-wejza fil-karozza x'ma sibniex parking naħseb qabad. Daw il-valuri li m'għandhomx il-fissur, m'għandekx Ħalli l-boom. Le, m'għandekx tipprova taħxi li sieħbu. Hekk. Int qed tiġbed bħalissa? Waze, int qed tipprova tara li naħxik lilek, ara nara kif jien mobitha. U qed nirranġa l-maħta ta' John ukoll. Kolossew jew? Nimxu? Ejja. L-għodwa tajba l-kulħadd. Dawn huma l-tribunazzjoni. All right. L-isbaħ nerd li nafa għalli. Eh, in-nis li ħakun għat jaraw dan il-dokumentarju ikollhom dil-mistoqsija, speċa da nis jitlu cold turkey fija. l-affari. U t-tweġiba hija kultant iva, jiġifieri jkun hemm min li nippreferi kważi ma niltaqax miegħu ħalli t-taħdida tkun spontanja. Spontanja u anka biex ma jinħolqux ċerti dinamiċi li mbagħad jafu jagħmlu niskomdu biex nistaqsi ċertu mistoqsijiet. Però meta jkunu nies akkademiċi li ħajtuna għarfien naqra aktar dettaljat, naqra aktar tekniku, biex għan preferi n-orienta ruħi fit-taħdida qabel, ħalli mbagħad il-mistoqsijiet ikunu kemm jista' jkun kemm nkun kapaċi nkun intelligenti. Għax aħna ovvjament irridu dialogu naħseb iktar mill-intervista, jien hekk qed infittex miegħek dialogu, qed tifhem konverzazzjoni. Mhux interrogazzjoni qed tifhem. Ekku.
Biex għal looking forward ħafna l-lejla llum. Tant ieħor, tant ieħor.
Mela, kif intqajt ma' Ġona minn Naplej, ehm, Madonna bħalissa għaw xisimu. Street Smart.
Kienet l-ewwel esperjenza reali tiegħi ta' direzzjoni.
U f'di f'Street Smart ehm, kont ħadd post xi ħadd ieħor, jiġifieri kienet play li ġa kienet ilha ssir hija tfal konna ndur l-iskejjel.
Daw kienu, dak wara nagħmlu tour ta' 20 play aħna ndur l-iskejjel. Tlet sketches, tlet skits fuq l-użu ta' trasport. Imma kienet komedi fizika ħafna. Kienet xi ħaġa li kienet tissellef ħafna minn hip hop għax kienet ritmika ħafna. John, eh, il-mużika deġo fiha allura ħaġa li jikteb. Tant kont nippressahom biex il-wirja tkun l-iktar impenjata possibbli li kollha kemm huma kienu jitilfu xi għaxar kilos, eh, f'temp ta' 55 kilos kont niftakar.
It-tfal kienu jieħdu bars kbir, eh, ġifieri għandi memorji ta' pereżempju l-Liċeo tal-Ħamrun, il-Ħandaq, li il-reazzjoni tat tfal kienet xi ħaġa kien tkun isu rock show kultant.
Eh, u minn hemmhekk sirna ħbieb. Grazie, u proset tal-programm.
Ciao, Għalaqna sena tal-podcast. Nice, proset. U qed nagħmlu dokumentarju ta' kif isir il-podcast qed jagħmlu ġurnata miegħi bas kemm il-lejla ħajkolna podcast. U bdew minn dalodu miegħi insomma, qegħdin fuq nofs. Li fl-aħħar ta' sena tkun daħħal 9000 euro u għandek l-ambizzjoni li trabbi familja, mhux fattibbli hu. U jien għandi l-mara tiegħi soċjologa u tgħallem quantitative u qualitative research. Għedtilek din? Ħa ngħidha lilek għax tgħinha. Inti tagħmel qisek immaġina Excel sheet imma fuq biċċa karta sewwa. Fil-vertikali jkollok l-affarijiet kollha li jinteressak minnhom. Il-ħin mal-familja, l-flus, l-iżvilupp personali, il-ħin liberu tiegħek, fl-orizzontali tikteb il-possibilitajiet kollha li qed tara qudiemek. Stajt nidħol l-università nistudja per eżempju, stajt nibqa' fuq triq li qiegħed. U fl-istess ħin ma ltajniex ma' Dave Legess. Dave Legess kien ilu sentej jgħid li isma' men inti kapaċi ħafna titkellem, kapaċi ħafna tmur man-nies, isma' min jidħol għall-proprjetà, Kienet iddarrasni l-idea li nimmaġina li jiena nsir property negotiator. Imma għamilna din il-biċċa riċerka li ħadet letteralment ġurnata u ħareġ insomma minn din is-somma kollha li l-aqwa triq hija li nsir property negotiator. ċempilt il-Dave dak il-ħin, tlu bro fejjed. Mbagħad l-aħħar ftit flus li kelli mort u xtrajt tliet three piece suits. Kienu l-aħħar l-aħħar l-aħħar qatt flus li kelli. U ddeċidejt li issa di jew ħa nagħmluha jew ħa nagħmluha jew ħa nagħmluha sew ma nagħmlu xejn. U mort tajjeb mument. Sakemm. Jien għamilt il-Panama Party kont. Kien video li kien mar vera tajjeb, kien l-ispjega tiegħi tal- tal-kontijiet tal-Panama. U f'xahar qasir akkumulajt teżor żgħir ta' video games. Teżor żgħir li għalkemm kien tiegħi, Clive, bla darba kont inħallih jilgħab bil-logħob tiegħi meta jrid u x'ħin irid, ma kien se jdejjaq xejn jgħid li kienu fil-fatt tiegħu. Għala din l-istorja? Għax ix-shell companies tal-Panama jaħdmu l-istess kif ħadimha sieħbi Clive. U l-awtoritajiet tal-Panama għandhom l-istess entużjażmu għall-korrettezza li kellha Doris. Asking for a raise is always fun. U mbagħad talla' minn Malta bdew jagħmlu dal-programm Kaxxaturi. U kien hemm ġuvni u qed jagħmel qisu dan il-kummentarju soċjali biċ-ċajt u jitkellem mal-kamera dan monologu. So you can kind of understand why the Nationalist Government. Imma ma kienx qed jaħdem mija fil-mija, nissuspetta għax bl-Ingliż, kienu qed jagħmlu bl-Ingliż. U mbagħad ċempluli biex jaraw jekk kienx interessat niktbu u nippreżentah jien insomma. U finalment insomma aċċettajna. Illejla u Kaxaturi nitkellmu fuq il-kriżi ta' Lemin Nicholas.
Min hu dan? Ahmed, brother, Kaxaturi. Kaxaturi, sorry no offense imma m'għandix nagħmel, tlaqna l-barra, it's gold, tlejna nibdew. All right, imma nkun ħafna aħjar jekk nistgħu nibdew tajjeb għax il-ħin qed jagħfas. John, John, John, John, John. Mhux biex inwaqqgħek dawn. Dawn imma.
Ahmed, ara kemm ħelu. Ġo, taħli li balla ħin.
Ġo. Aw. Ahmed, joħdilna nofs il-flus li tlabna inti. U minn hemmhekk bdejt nagħmel arti sostenibbli. Mur ħallini wislaq lem, jew fajjad li wajdi kemm ħabili. Ahmed ħabili. Kien entertaining li tagħmel 20 minuta

Dal-liema ma kellhomx iwaqqfulu! Iftaħ lil profile ieħor, ħa naqlalu l-ħala! Tal-PN, jew kif kien isejħilhom Silvio Debono, l-impjegati. Għax ma tmurx tieħdu fox? X'qal da? Il-partit li ma riedx id-divorzju bejn l-istrejts u żwieġ bejn il-gejs, il-pjanti tal-ħaxixa tax-xitan imma ta' Mużu Meci mqaddsin, il-blokka l-istess, il-partit li jipprova jfarfar il-passat taħt it-tapit aktar milli s-saqaf tal-Mater Dei, Ifarfar il-konkos. Il-P.N. Bro. Issa, kaxxaturi fih in-nuqqasijiet tiegħu. Imma kaxxaturi tajjeb. Kaxxaturi għandu ħafna affarijiet tajbin. Nies, in-nies li taħseb taf il-verità x'inhi. U jien sempliċement qed nkun qed ninseġ din l-istorja biex l-affarijiet iġina iktar ċara u anke biex nkun ta' intratteniment għal dak li jkunu biex jitħaq. Mortu minn Franco jifraħ biċ-ċertifikati għal Stephen jiffalsifikhom u meta nqabad flok qaddas rasu, skuża ruħu u ħelef li ma jerġax, fetaħ każ kostituzzjonali bla sens biex jaħli l-ħin. M'hemmx għalfejn tkun intiż fil-politika biex tifhem l-episodji li kien jagħmel hu dak iż-żmien. Ġifieri kaxxa turi kien life changing għalija fil-verità.
Kien hemm min kien irrabjat miegħi, ma xax li forsi tajb in-nies ikunu jafu. Li pereżempju meta ltqajt ma' Robert Abela, l-ewwel ħaġa li qal li li jarhom kollha u tgħidx kemm jidfa'.
Kaxxaturi bażikament kien il-bidu ta' għalfejn beda jimpurtani mill-pajjiż u għalfejn skoprejt li nista' nagħmel xi ħaġa dwarha.
Ija kont laqt minn malla fin u kont bat xebba trufijiet fostom ehm, fostom l-università. Eh, bro, ma t-lecture biss ta' għamil tistja. U bdejt infittex ħan għamel bħajti, kelli kriżi, kelli kriżi eżistenzjali għax jiena m'għandix edukazzjoni, allura bdejt tinkwieta li fid-dinja tax-xogħol mhux se nixri l-kampa. U bdejt nagħmel ħafna affarijiet, iżomm qbad il-ġuġitsu, qbad niġi l-università, dħalt dħalt eh, psikoloġija, mature student. Eh, kon qbadna tal-mena. Niftakarni ġifiri Qed insuq biex immur inkellem klijent, Joe Christina bil-lecture għaddej fil-karozza, dejjem qed inkellem qed inkellem mingħajr l-istampa, fl-istess ħin naf li rid ngħadli għat-tifla eżatt wara dal-meeting u qed ngħid dal-ġen ma mhux sostenibbli. Qed ritratt, mela, mela xi wieħed li l-ewwel ritratt, ta' ma' John Malia.
Qed lill-oħti li. Taħseb li huwa John Malia Il-bniedem li tara fuq kaxxaturi u l-bniedem li tiltaqa' miegħu mhux l-istess bniedem. Hekk kont eh, nesibixxi l-iktar partijiet tiegħi li xtaqt Neżibixxi dak li dejjem għandu t-tweġiba lesta, dak il-bniedem li dejjem huwa aktar cool, dak li dejjem għandu raġun, biex ovvju dejjem għandi raġun jekk ma ħadd quddiemi min iżżobb ħemerini dak li. U allura meta qas sema' l-podcast, kemm qanqlitli din l-ansjetà li isma' jiena ħa nesponi dawn l-affarijiet koroh kollha dwari li qed ngħidlek, it-tics, li nġebbed il-kliem, li ndum naħseb, eċċetera. U bej għad naħseb da din hija l-opportunità tiegħi biex inqarrab il-persona pubblika tiegħi ma' min verament jien. Il-Bond kien l-oriġinatur tal-idea sa ċertu punt, jew tal-inqas kien dak li l-idea l-aktar li imbotta biex tieħu suritha.
The seeds were already planted well before Bone had spoken to us. Actually it was John who spoke to me but Bono was already in the picture at the time.
Jiena ilni ilni snin nikkonsma podcasts, snin twal. Però meta bdiet il-Covid dak il-konsum ta' podcasts li, li, li kelli żdied b'mod allarmanti. U bdejt infittex kontenut Malti li li ma stajt insib imkien u dom domt dejjem meta jiġini f'moħħi dejjem infittex ħaġa qatt ma nsib xejn. Dejjem qed ngħid imma kif ħadd kif kif ħadd m'għamilha, kif kif ħadd ma ġie f'moħħu, kif ħadd ma beda xi ħaġa bħal din. L-istess ħin jiena kont naqra mhux mitluf ta' ma kont qed nistudja x'jista' jkun ħajġri bħajti bej jekkux l-istudju, eċetera, eċetera. Allura kien hemm dejjem dan il-potenzjal li jiena nipprova ġaġa ġdida, U kien hemm il-bone li kont sirt nafu permezz tal-internet, permezz ta' kaxxaturi. U darba qed nara kif niftakar sew kaxxaturi jew jew xi ħaġa minn dak it-tip u għad. Stja John, John Wood naħseb ikun persuna tajba biex biex jagħmel xi ħaġa hekk. Għamilna telefonata b'xi Zoom jew Skype jew xi ħaġa hekk.
U qed nitkellmu somma u Ppruvajt insemmijielu din l-idea, ma tantx ma tantx qabeż fuqha malajr, ma jiena daqsxejn kemm kemm żgħira ras iebsa. Però jippreċedi dan kollu wkoll kien hemm dawn il-barbecues famużi fuq il-terrazzin tar-Randon. Tant kienu jkunu tajbin l-iljieli tar-Randon. Li mhux l-aħħar wieħed li għamilna ta' qabel, wieħed minna ħareġ bi stretcher. Konna nagħmlu barbecue u forsi jkun hemm drink u hekk. Kien ikun hemm Mark għax Mark kien joqgħod fis-solar ta' taħt. Dak minn ftit drabi li rajtu hekk bħala dak Mark, ma nafux.
Ma' Mark konna nitħattu ħafna fuq din l-idea li nagħmlu podcast anke xi tnejn li aħna joġobna Joe Rogan, toġobna dik l-ekosistema kollha Alex Friedman.

Għalli għan intaqa u għan nitkellmu naqa fuq il-namlu eh, podcast. We actually met in that room, in that podcast room. We, we even had the microphones and everything set up. It was a different setup, but it was, it was the first setup. Ħriġna id-deck chairs u bdejna diskutu insomma kif kif dal-podcast se jisir. L-erba li aħna kena l-esperienza u il-kapacita ħanajtek f'oqsma differenti li kienu l-oqsma li kellu bżonn biex isir dan il-podcast. Kon naf xinu kapaċi ġon, xinu kapaċi Mark, naf li nkun kapaċi għal wassal u koll. We all had the same goals. Il-ħat tajjeb il-kulħadd, apparti dawk il-basket tal-vitals. L-idea tal-podcast jidher intlaqat daqs envelop kannella dejn kiss in kiss minn taħt l-iskrivanija ta' Konrad Mizzi.

Kif u x'fatta u fejn? Il-Podcast ta' John! Fuq il-Podcast ta' John! L-ewwel podcast, l-ewwel mistieden, eh, bniedem li naf eh, pjuttost sew, qed nitkellem fuq missieri. Salvu Mallija.
Tejt naraħ mill-bidu ġifir l-ewwel episod li rajt kien ta' salvu.
L-intervista ma' missieru ma' salvu.
Kienet l-għażla, with hindsight, loġika u ovvja. Ġifieri, salvu ehm, minn ta' ġewwa, ovvjament, Mr. John, ġifieri qed nilagħbu home, ehm, kien bl-esperjenza wkoll fil-medja ma jiddejja xejn qudiem il-kamera.
Naħseb kien hemm dal-element Ovvjament u inti bħal liben ikun hemm naqra dal-element ta' x'taħseb pa' li qed nagħmel, I mean taħseb li tagħmel sens il-ħaġa kollha.
Salvu one of a kind u naħseb jiena ma tantx idur mal-lewża, naħseb Nafu minn fejn ġej il-karattru ta' John, ħafna minnu.
Il-fatt li hemm daqshekk konverġenza bejn il-karattru tiegħi u l-karattru ta' missieri hija stramba. Għax ilu missieri inna nafu xulxin naħseb ħames snin fil-verità. Jew forsi ftit iktar, forsi seba' snin. Hemm mument fejn niftakar L-Alla fl-aħħar għarafni missieri. Li kien seba' snin ilu madwar, konna qegħdin id-dar ta' Carlos, konna qed nieklu, missieri kien qiegħed hemm, konna qed nitħaddtu fuq fuq politika b'ħafna esperimenti filosofiċi. U u għamilt il-punt tiegħi, I marshalled my argument, U kont qiegħed niddibatti ma' nies li kienu fil-media, nies li jgħallmu l-università, eċetera, and I held my own very well. U xin semani tħaddet kien ġenwinament sorpriż. Missieri dal fuqi. U ħares lej għalli. Ġifieri int intelliġenti. Moħħok jgħidlek Bestja, xi stima għandu tiegħek missierek. Imma qalbek tħoss li sa fl-aħħar. Tista' tieħu nifs li qatt ma ħadet. Ma naħsibx li nagħmel dej, ma naħsibx li. U dik il-kunfidenza, mela. ħafna mill-kunfidenza li għandi llum il-ġurnata, żgur mżewġa ma' dak il-mument. Missieri, raġel ikbar milli jifhem hu stess, tifhem. U vera fucking inħobbu.
Il-mediċina għal individwi li huma HIV positive Kellha bilfors tinġabar mill-mellieħa. Mill-irwol tal-podcast nemmen jien li jeduka l-pubbliku. Il-Knisja xogħolha huwa dak. Edukattiv ħafna hu.
Tgħinek tagħraf. Podcast edukattiv ħafna. Azzjoni ttik ħafna gratifikazzjoni. There is a constant knowledge. Naf it-taxi driver. Il-podcast meta beda. Mela vakum. Li kellha bżonn dan is-servizz. Iktir għall-inqas f'moħħi dak iż-żmien kien illi hemm nuqqas kbir, hemm vakum fid-diskussjoni.
Kien hemm programmi ta' diskussjoni, però programmi li kienu jirtawni għax jekk ikun hemm diskussjoni, tkun ġeneralment diskussjoni partiġjana, ġifieri tnejn minn nies li jaqblu qegħdin hemmhekk qed jitkellmu fuq għalfejn jaqblu. Fil-fatt ma twassal għal imkien ġeneralment dik it-tip ta' diskussjoni xi titħok l-għari jiena nħoklok darek ma wasalna mkien. Kont nibqa' narhom u nħossni qed nissawwat, ma kontx nitfilu għax nħobb nissawwat apparently.
Allura, it-tir kien li nindirizzaw dak dak in-nuqqas. Jiena nista' ngħidlek l-inċentiv għalija x'kien. Jien bħal matek akademikament fallut. Allura xi ħaġa bħal podcast jiena jtini l-opportunità li nerġa' nistudja, li nerġa' nesponi ruħi għal idejat, għal nies li għamlu snin jistudjaw. U li jiena nista' npoġġi magħhom u nieħu minnhom dak li vera jien nixtieq nieħu għax inti ma x'vantaġġ għandi jiena fuq l-student universitarju. Student universitarju jpoġġi hemm jagħmel għandna semester u jisma' dak li jrid jgħidlu l-lettur. Aħna bil-kontra, l-lettur li li jgħidli dak li jien nixtieq nisma'. Ġifieri dak il-vantaġġ li li mm, kien inċentiv kbir għalija.
Plus li mbagħad hemm il-humor, ġifieri John jirnexxilu jżewweġ dawk il-ġiex affarijiet. Qed jedukak. Qed u fl-istess ħin qed tidħaq. Ġifieri it is entertaining as well.
When I listen to podcasts in general, I listen with that intention to feel good, fehmt, and to to learn and take something from that. Fl-aħħar mill-aħħar dak li ħajkabrek jekk inti qed titgħallem affarijiet differenti u tieħu l-opinjonijiet ta' ħaddieħor u taġinhom u mbagħad tifforma tiegħek. Għadnija risposta.
Dak li qal missierek però.
Fehim il-kelma Semitika ma nużawx il-kelma Rumanza pereżempju. Użajtu l-kelma Sever. U nista' nkun naf minn ħatar missieri l-prinċipal? Għax jaqbel miegħi allura importanti. Però flok il-kelma Sever pereżempju, mhux isbaħ tgħid Aħrax. Aħrax jew iebes. Jew iebes.
Iebes.
Le, ara. Le. Grazzi Wejza, Wejza fit-tim tiegħi. Ma taqbilx ġifieri.
Waħda mill-isbaħ affarijiet eh, eh, li kien hemm fil-bidu tal-postkas kienet din il- din id-dinamika ehm, fil-karattri, fil-sens. Jien u John għandna karattri kompletament differenti, kompletament differenti. U fuq dik id-differenza konna anki nilabu ħafna aħna, ġifiri u iġbid li saqajja, iġbid lu saqajħ. U għatajt kontra l-Labor bon. Jimma najt, jimma najt. Mid 2018.
Love you kien li jena ħanitni jek bieħ. Għax hu qisu bela lasta u ħa jitnejjek bija għax qisni t-tifel illeġittimu ta' Tasmania meta jiltaqa' ma' uragan. Ma nafx kif Tasmania ħa jaħxi l-uragan. Imma qed tifhimni jiġri kienet xi ħaġa ovvja biex ta' li tesaġera biex għax huma l-karatteristiċi tagħna. Bono kif tella' li fuq l-iskrin. li l-popolazzjoni ta' Santa Luċija hija 2954 fl-istess ħin biex nissottolinja wkoll eh, li l-bon waqt li jurin li rrid jurin xaġa fuq l-iskrin għax minn warajk ma rajtux, qabad ukoll it-testikoli bħala sinjal li t-testikoli tiegħu huma probabilment naqed bar minn taħat ieħor minħabba li kien jaf dan il-fatt. Il-korrelazzjoni bejn dawn iż-żewġ fatti li ġifieri il-kontenut tal-iskrotu tal-bone u l-popolazzjoni ta' Santa Luċija eżatt eżatt jiena ma fimtix, però ma konniex noqogħdu lura laqas milli ehm, Nagħmluha ċara li hemm dik id-differenza anki fil-kummenti li kien ikun hemm u konna nieħdu gost b'dik id-dinamika wkoll. Mhux hekk, fil-fatt kellek raġun inti erba' miljun minuta fuq YouTube biss. Kellek raġun inti, għal żball tekniku. Kemm jogħġbuni dal-mumenti.
It-tim dak iż-żmien kien John, il-Bone, Mark, il-Wejża, Mbagħad dħalt jiena. Mela, Julian huwa il-hippie tal-podcast.
Julian, eh, mifquħ, gazdawn, imma nħobbu iżuħija.
Iż-żmien li fih dħalt nkellem il-John kien żmien partikolari ħafna għalija, kien fl-eqqel tal-Covid.
Kemm nieħu pjaċir nara. Dak iż-żmien fix-xogħol li kont naħdem fih kien jiddependi, il-qligħ tagħna kien jiddependi mis-safar u allura kelli naqra ta' kriżi eżistenzjali u finanzjarja. Combined fl-istess ħin tipo ta' Kien perjodu diffiċli ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. Kont għaddej minn perjodu ta' depressjoni. Kien perjodu fej letteralment li noħroġ minn ġos sodda kienet tkun l-akbar rebħa u ħafna drabi l-unika rebħa tal-ġurnata. So, ma kien hemm assolutament xejn f'ħajti li, li kienet itini pjaċir, li kienet itini um, something to look forward to, something to li tqum fil-ħodu tgħid tara llum ġurnata ġdida u ħanaħdem għalhekk. Id-dinja tal-medja kienet qed tħajjarni bħala Dinja interessanti biex nidħol fiha, biex nidħol naħdem fiha. U dak iż-żmien kien għadu kif beda l-ewwel ftit episodji tal-podcast, irri naħseb kien għadhom ħarġu l-ewwel ġiex tliet episodji maximum, u tħalti nkellem lil John. Eh, Il-ġuri ma l-ewwel ammerajtu,

Għalli xtaqt forsi nkellem il ġaħat li diġa qiegħed fl-industrija biex jitini parir ta' x'nista' nagħmel biex naqbad dik it-triq. U jien nisbħal daw ninteressa ħafna ruħi fihom. Għax meta ċaħat jħorridni fidejh dik hija xhieda ta' bniedem li għandu ħafna Motivazzjoni personali.
U minn mill-ewwel għalli tipo e niltaqgħu nitkellmu għal sija. Tani ġurnata l-ġimgħa ta' wara u xi jumejn qabel kellna niltaqgħu ġon tefa' post li għandu bżonn xaħat fuq sales. U waqt li qed nitkellmu tfajti l naqra ta' botta jiena tħanara taf kif. Jien naf, tista' naraw xi ġri qed naħdem fis-sales u hekk. Le, għalli għanna bżonn il xaħat fuq sales. Tkellimna u tħalt fid-dinja tal-podcast.
Bħala karattru narani naqgħaz dawn fċertu affarijiet mhux f'kollox, nħawat naqa' mhux ħażin niġi Confused malajr bl-affarijiet.
Jiena minn twelidi diżorganizzat. U Adele hija l-persuna li inti jaħsebha mit ħsieb u tifforma l-oħħom kollha wara xulxin in terms of kif nagħmluhom priorità, nitfgħuhom ġo dokument u jkunu sbieħ. Ehm, allura eh, Adele hija spalla Importanti ħafna ħafna ħafna lija.
Hija persuna li nħossni komdu immensament, inti għamilċa xogħol x'nagħmel u qatt ma nikkonsidrek dik il-ħaġa saritx, eċetera, eċetera. Del ġejja minn legat trement tal-Montanaro li l-klen tal-Montanaro tribu għalbi immensament. Eh, naf il-tnejn minn ħuta u maqdin erba, tnejn minn ħuta eh, ħdimt ħafna mill-qrib magħhom fuq mużika u ma żewġ tfal b'talent kbir u fl-istess ħin din il-kirba li dejjem jippruvaw ifittxu jisiru mużiċisti aħjar. Mela jiena ġejt l-ewwel darba bħala patruna, kont battilhom biex nara jekk għadhom xi ġibu nies li studjaw u wiġbuni u ġejt. U mill-għada kważi bdejt numbra l-post ta' xogħol tiegħi. Għax bdejt nara li eħe possibbli li inti taħdem ma' nies oħra u tagħmel xi ħaġa ta' ġid għas-soċjetà u tkun kreattiv fl-istess ħin. Fuq ix-xogħol ma ħassejtx li kont komda biżejjed biex nitħaddet fuq affarijiet li jien jimburtani minnhom għax jew għandhom ideoloġiji politiċi estremament partiġġjani li ma jħallukx ikollok konverżazzjonijiet ta' valur. Umbagħad bdejt kisni kelli naqa' kriżi eżistenzjali rrid nara x'żikk ħa nagħmel biex noħroġ minn dis-sitwazzjoni u nagħmel xi ħaġa li lili t-tful f'ilsmi, ittini ċertu sodisfazzjon. Minħabba li dejjem kelli dar-rispett lejh hu ta awtomatikament spiċċ ta hi Fil-klassifika ta' moħħi kienet diġà gradwat bħala persuna li ta' min eh, nikkonsidra biex kun parti mit-tim la darba juriet daqstant interess. Għaddew kienu xi tliet ġimgħat wara recording u bat li John kien il-ħadd niftakar u bat li messaġġ u qal li jisma' hawn dal-post hawn xi ħadd hawn bżonn dil-kariga speċi. Qal li tiġi tipprova U jiena tista' temmaġina x'ħassejt ġifieri da filli jiena fen enormi ta' ġonna minn sessa tejta fil-ħodu nidejn u mlada xogħol biex nara l-podcast. U da issa joffrini biex immur u nagħti l-kontribut tiegħi. Ġdad jara valur fija, speċi it was something elsu.
Isma' men, eh, intom għakom ftit timxu żewġ minuti, ħalli ma nikkomplikaw l xħajtu, il-dar raġel. Titun waqt, mela, għara, tana li kellix namlu. Għax, ibqa rieżel, ibqa rieżel, ibqa rieżel, ibqa rieżel. Imma kollha xi Xiex li timxi. Isma jek waqqafna ximkien law tajjeb ta. Ħatimxi bro, minn xtamel, mux bħalek jgħu mandek bżonna.

Kif beda il-podcast kien esperiment. Ġiri mill-ewwel sekonda ta' footage. Sissa għadu esperiment.
Jiena il-podcast nimmaġinah ħafna. Ma nafx tiftakrux kien hemm da kien hemm da teleserje ta' dawn it-tfal imqarbin ħafna. Tfal imqarbin ma jgħidulhom eħe, black and white. sa- Black and white. Dak li kien ikollu dina u Tifel Alfa, b'din, alfa. iwa, iwa, iwa. Ta' alfa, alfa. U- U s-sigla kienet tibda b'daw it-tfal. Rikbin f'dil-qisha karozza qed taqa' spare parts u ġieli taqa' biba mbagħad jerġgħu jiġbruha u mbagħad isibu isibu stikka u maddejn u mbagħad l-istikka jibda jibda jidderiġi biha hekk nistħajjilna min. B'xeżi ta' karozza għaddejja n-niżla gas mal-pjanċa. U ġieli taqa' xi rota u naraw x'se nagħmlu biex inbiddluha dik ir-rota, imma għad-differenza ta' dawk it-tfal imqarbin ta' Alfa Alfa, aħna kull darba li nġibu rota ġdida dejjem tkun aħjar, jekk ġibna biba ġdida dejjem kienet aħjar, jekk biddilna x-xażi kien xażi aħjar.

Niġu għaw u xaħġa t-tina f'sormna u nbidluha. Dejjem upgrade.
Dejjem qed tiġġedded.
Minn episode 1 għal tal-lum kull tħlif improvements ma narax. One fl-estetika li mhix daqshekk importanti. Imma l-estetika nbidlet, ġik dejjem tevolvi. Imma l-iktar li rajt eh,

Dak jidher li waqaf naħseb il-raba' episodju ma nafx isawa. Eħe. Kien isu divorzju pjuttost naturali, spiex ta' kien hemm diverġenza mid-dispożizzjoni ta' li kienet pjuttost kbira. Differenzi tal-ideat, ta' stil, ta' kif isiru l-affarijiet u dik ħadmet tajjeb ħafna naħseb illi kien element importanti. Biex kien qed isu l-makna hekk kienet taħdem li nħabbtu rasna ma' xulxin u minn hemmhekk joħroġ ċar. Ma' mbagħad speċjal magna għajjiet u sabba ras ma' rasu deċidejna isma' bro. Mm, kien avvent sabiħ ħafna.
Għal numru ta' raġunijiet iddeċidejna li li morru toroq differenti. Mint mor fuq triqtek, jien mor fi triqti u.
Imbagħad meta l-Bone ma baqax parti mit-tim tal-podcast, John offrieli l-irwol tiegħu. L-ewwel ħaġa li għamilt kif qtajt minn miegħu kienet li dħalt fuq Google u fittixt x'inhu l-irwol ta' producer.
Qabel bdejt naħdem ma' John, kont u għadni naħdem full-time accounts clerk. Kont bdejt l-ACCA u kont tipo investejt ħafna flus u ħin fl-ACCA. U l sadin ġi John f'ħajti jimna li li kella ħajti all put together u John, jiddispeċini John, Tafani fi kriżi għax l-accounts boring u fejda l-xoll li nagħmel jiena.
Kajli minn art twalidi. Kajli minn raħal ġdid. Storbjuża ħafna, entuzjasta iktar, le, entuzjasta ħafna storbjuża iktar.
Il-karattru tiegħi gas down. And upset.
Ma nafx qaltilekx l-istorja ta' meta għamiltilha l-interview. First and foremost kont applikajt għal PA.
Iltqajt magħha, deherli li kellha l-kredenzjali kollha biex tkun PA, jiena għax ngħaġġel. Dak il-ħin fuq l-interview għedtilha żgur ħajkollok it-tieni interview inti.

Għadditni.
Dik hija Kylie.
Mela, jena għatma tim propja kont l-iskola u bħala parti mill-kors tal-medja rridu namlu il-placement li tagħmel ċertu sigħat ovvjament fil-ġimgħa fuq posta xogħol u inta żilt Biex eh, mur mal-podcast ta' John.
Ma, Gilbert għamel traġit minn student ta' għaw li kien jgħamil li kien internaw. U sar issa jaħdem maħna. Ovvjament, minħabba li għamil dak it-traġit, ġviri aħna sidniħ utli kompetenti, eh, u responsabbli. Plus li t-team dej uriet kemm dan bniedem li s-soltu jidher kemm xejn timidu eh, fil-fatt huwa bestja kompetittiva ħafna.
Bħala ġurnata kienet tal-ostja ħadna ħafna gost, ġifiri morna fil-kampanja, xita nieżla ma ħadd ħafna gost, ġifiri sirt naf iktar il-membri, eh, il-Mark, ġifiri laqat ma kont il-tqajt miegħu. Wara dik il-ġurnata sirt ħafna iktar close ma' tim fil-verità.
Ir-rol tiegħi mal-podcast prattikament jinkludi meetings fejtħlu t-tim, fejtħol tasks assignments, U il-guest, issa il-guest jiġi għawek, nara li jasal, nara li jkun kollox ok, nibbukja t-taxis. L-irwol tiegħi jirrikjedi li nidħol litteralment f'kull parti tal-produzzjoni, jiġifieri mill-għażla editorjali ta' min huma l-mistiedna. L-irwol tiegħi jibda minn minn nidħlu fl-istudio. Ġifieri il-meħħa nġibu fuq xi xi nitkellmu hekk m'għandix naqsam miegħu.
Armajna l-affarijiet relatati mal-isponsors, eh, preparajna l-affarijiet relatati mal-istudjo.
There is prepping, so it's just stopping up the kitchen, uh, cleaning up the place and switching on the cameras, the mixers and, and the lights.
Imbagħad niġu hawn, niltaqgħu, jiġifieri l-ewwel jiġu Julian, Wiseau Mark u Matthew. Fis Sandel Matthew Sant Sultana, dak il-kaxxa ġenn li jaħdem magħna. U bdajt naqal ir-rwol tiegħi f'idejh.
Mela qabel il-ġbir ta' episodju, l-ewwel ħaġa li nagħmel hija nirriċerka fuq il-mistieden li ħa jkollna. Jiġifieri jiena ġenwinament jinteressani li jekk dal-bniedem intgħażel biex jiġi fuq il-podcast mela sinjal li għandu storja u għandu x'joffri u jiena rrid nkun informata dak li ħajintqal. Ninlesti dokument li fuqu jkolli affarijiet bħal spons, dan ikun dokument li John ikun qed jara fuq l-iskrin Li jkollu wara l-mistieden.
Affarijiet relatati mal-patruni li ħajkunu qegħdin l-istudjo. Bat jasal il-guest, jaslu l-patruni, ġviri tuħosibna għal-patruni u kol fl-istess ħin, ġviri frilom kafe u Il-filming tal-episodju u l-esperienza ovvjament tal-patruni li jkunu ġewwa hawnhekk u tal-mistiedna li jkunu ġewwa hawnhekk. Sa mbagħad fil-post-produzzjoni.
Mbagħad nimxu għal proċess liħor tal-editing Għandi lilek, il-Mikil, li qed hawn, u għandi xi ftit oħra mit-tim fejn imbagħad iridu li filmjajna hawn noħorġuh lest tal-pubbliku. Xogħol fil-podcast huwa li nirċievi l-podcast ro, ovvjament ġifieri ħadd ma jkun missa tkun kif ġiet irrekordjata tiġi għandi. E, minn hemmhekk ikolli mniżżel xi xi sponsor jew ieħor li jkun irid jidħol fil-podcast, ġifieri jien ovvjament mbagħad minn hemmhekk nara fejn għandi naqta' u fejn għandi ndaħħal l-sponsors u mbagħad minn hemmhekk intellgħu għal YouTube u Facebook jew insomma l-pjattaforma li tkun mażula biex intellgħu il-podcast.
Dawk l-assi li huma ta' kulħadd li m'hemm ħadd li qed jipproteġihom b'xi mod jipproteġihom għax inkella s-suq ħajsfruttom. Wieħed mill-iktar li edukawni kien ta' Mari Brigulio għax Spjegat ħafna l-ekonomija b'mod li jista' jifhmu kulħadd. Ġri jiena pudina fl-ekonomija u ma nifhimx l-affarijiet kif jaħdmu. U Marie Brigulier rnexxielha tispjega b'mod li kulħadd jista' jifhimha, ġifieri jekk fhimtha jien jista' jifhimha kulħadd. Sa niġi jien, Unsolvija, ġviri, tkun hemm rida politika minn ġiex naħat u flok. Jien naf forsi mhux kaħt jaqbel miegħi, ma żemmi tal-Kamra tal-Periti. Eh, oġobni għal fatt li kien hemm ħafna xi ntqal, affajt li ma kontx naf għalhekk. Eh, eh, oġobni ehm, tal-pizzuto. Ġviri, jekk nibdew mis-suqa, ħajkun hemm ovvjament ċertu reazzjoni. Ma protkas minnhom vera kontent għal Peppi Azzopardi għax Ħafna nies wara li raw il-podcast ta' Peppi Azzapardi bidlu ħsib fuq. Aha. Fejn hemmhekk qed jikkomplottjaw li joqtlu xi ħadd, eċetera. Aha.
Kollha importanti ta' Manuel Dija ma' affarijiet importanti ta' Mark Camilleri ma' affarijiet importanti. Mark Camilleri was one of those podcasts where I said, fuck man, this podcast is going to explode. Qabel tela' Joseph Muscat fil-gvern, hu. L-istorja kienet fuq misoġinist Malti. Hemm differenza meta inti qiegħed Episodju ieħor eh, diffiċli ħafna eh, li sar diffikultus wara r-recording fil-fatt. Ġenwinament din jemnu li tiddefendu l-partit u tajjeb ta' melek. Imma ħażin qed jagħmlu, speċi ma interessani speċi raġuni xorta ħażin. Jibqa'.
Minix ħan idħol fil-dettall għalfejn, naħseb dak huwa sigrit li li jenu ġonnu l-pija naħseb ikonna nieħdu nieħdu mara fil-qabar. Ma spiċċax kif kellu jispiċċa ħanajtek. U li għafem. Le, l-iktar episodju li ħat biex namel, ovvjament, ta' Marka Milleri, meta morna nintaqaw miegħu barra, ma nistax ngħid fej. Eh, għax ovvjament ma kienx ġejtaw taħħelt il-kards u għafasna rolling, kienet kedda, ma l-kedda hija l-parti sabiħa. Umbata ovvjament, apart il-podcast kien hemm ħin ma' Mark, li bniedem kulħadd jaf Oriġinali ħafna. Meta sifirna kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi ta' ħajti. Ġiviri dak il-fat li kont jena maluq fl-librerija ma' Marka Melleri, jħobbu jħobbu, ġiviri għandu ħafna affarijiet sbieħ, għandu affarijiet li dejqu li zobbi, ġiviri. Nħobbu, ġiviri nasab l-axar ħagġa li għadna xurxin, kienet tipo, bro, nħobbok imma jina għontat nġu fl-idej.

F'xatt li ma kontx naf jew kont insejt kien Zammit Lupi.
Steve Zammit Lupi. Politikan daqsxejn differenti, għax fl-aħħar mill-aħħar xorta politikan tiġi eh, fil-Kunsill, imma differenti, iktar uman. Anka jien fil-lifetime tiegħi għal avolja għadni żgħir, Ċertu għasafar li kienu komuni meta kont tifel jiena, illum naqsu jew trid tagħmel iktar effert biex issibhom. Meta nħares lejn nies bħal Steve, jiena nara fihom il-politiku ideali li nixtieq nara fil-Parlament. Oliver Friggieri kien kiteb il-ktieb fil-Parlament ma jikbrux fjuri. B'nies bħal Steve, hemm ċans li jikber imqar l-elluxa waħda. it-tieni podcast li ġejt kien ta' Matthew Gray.
Let's go, le, le,

Le, un bat naddu għalih, u għolna dik, ma. Jizkabellek. Eh, stija Kristjan li jeddi daw. Li kien persuna li assolutament ma naqbel miegħu f'xejn. Kelli d-dubji tiegħi dwar kemm idea tajba li dan dal-persuna ntuħ il-pjattaforma fuq il-podcast. Adam u Eva, ħanibdew minn hemm. Hija ħrafa jew hija storja vera tal-ġenituri tal-bniedem. Issa hawn min jgħidlek li hija ħrafa. Però. Ok. Però xaġa li qatt ma naqbel naħseb ma' ħafna minn nies li jsegwuni hija pereżempju meta ġib Matthew Grek. Kien hemm ħafna dan il-backlash għal fejn tiġib il-dalbigot, għal fejn tagħti pjattaforma lin nies li huma omofobiċi, eċetera. Eh, però fil- Fis-sisien ta' dan kollu hemm xorta dan il-prinċipju li jiena rrid nitkellem ma' nies li ma naqbilx magħhom. Qed nassumi pereżempju inti qed attribwixxi pereżempju l-ġenoċidju tal-Irwanda huwa xogħol ix-xitan. Alla ma kellux x'jaqsam hemmhekk, iva jew le? Kif?
U niftakar hekk f'nofs il-podcast qed Alla ġibnih tal-bniedem.
Hemm kif taqbad tgħid, is-soluzzjonijiet huma differenti. Fhimt inti probation ikollok, probation inti qiegħed tiġi viewed, jiġifieri tmur tagħmel is-siegħa tiegħek ġo uffiċċju titkellem ma' dak li jkun, jekk ikollok problema ta' droga jagħmlulek it-testijiet tal-PP biex jaraw jekk intix qiegħed fil-linja t-tajba, jekk inti m'intix dana. Però x'qed nipprova ngħid, probation ma jkollokx persuna miegħek kuljum. Now my favorite podcast, the podcast where which hit me very hard, which gave me uh, a, a new friend, which made me realize how much the podcast can help others is uh, Masons. Ta' Mason kien emozjonanti ħafna. Um, kien naħseb liktar wieħed um, tqil minn naħat emozjoni. Hekk ġara, mettih id-derħabs, tlajt il-qorti, dert qudiem il-maġistrata, u inti fil-liġi għandek li meta bniedem jitlef il-bejl u m'għandux depożitu għax jiena l-bejl tiegħi kien mingħajr depożitu, però jekk jintilef l-bejl kelli nħallas 25,000.

Le.
Il-banju tas-silġ m'għamiltux. Xtja.
U mhux se nagħmlu għax jien inħoss ħafna bart.
Il-banju tas-silġ?
Eh, il-banju tas-silġ għamiltu għandi rekord ta' xi disa' minuti u xi ħaġa s'issa.
Il-banju tas-silġ għamiltu Mark. Ġegħeltni nagħmlu l-banju tas-silġ.
Banju tas-silġ għamiltu, feeling tal-bliħ ġifieri nirrekomendalkom siru patruni u ejjew għamlu l-banju tas-silġ.
M'għamiltux. Prova Mark, imma jisni urejtu jien mill-ewwel l-ice bath, għedtlu isma' bro. Għatlu sa konvinċejt il-guħat, jien għadni le, u ma xiex għaj konvinċejni da.
U għamiltu għal 10 minuti straight l-ewwel darba ħalli nixxi tliet xhur.
You have to do it, bro. and there's a very, very feel good factor that comes from the ice bath. Even just simply doing something which you, you feel is uncomfortable, but you're going to Push yourself to do.
Għalkemm qed tagħmel dawk l-affarijiet skomdi hemm in-nies li kif ħriġ qed jilqgħuk u qegħdin kollha miegħek ġifieri fid-batija hemm laqda. Huma affarijiet vera sempliċi li fl-istess ħin

Xnaqa kien fuq il-bejtek.
Nkunu hekk, nkunu klikka tajba u bej shooters, bej konverzazzjoni, bej naqra nar fuq il-bejt.
U l-fat kif qed insemmu ġidaw tal-ice bat fim tħadna d-drink, kulħadd qed relax, issa anke l-guest innifsu jkompli magħni, fim u ikollok ċans tkellmu wkoll. Dik sija sabiħ x'kienu jiena patrun. U niġi, nuhu pjaċir li tini ċans inkellmu fim.
Esperjenza li nkun ħafna ħafna ħafna looking forward għalija, anke meta jkollna ġiex filmings back to back literalment minn lum għal Xorta, mem lebda drabi li naf li ġejt għal filming u kelli l-Madonna ġajna filming illum.

In fact, I am patron number one. so I am my own patron. Yeah, patroni għandhom rwol importanti. Il-fat li dawet jagħtu kontribut żgħir lill-podcast biex dan il-podcast jibqa' jittella ġo moħħi għada surreali.
Onestament, mhux għal flus. Ġiet il-flus biex tagħmel xi ħaġa mhix għal flus. Iktar għal komunità. U kif noħolqu l-idejat il-ġodda?
Ir-rwol tal-patruni kif rajtu jiena fil-bidu kien li timbena issa komunità madwar il-podcast.
Il-komunità li li tatterani ħafna minn dejjem kienet ġifri jekk nurik ritratt ta' Six Symphony li kienet il-band tal-Nobling ta' qabel il-Nobling Show. u anke sa ċertu punt in-Nobling Show, aħna il-band kienet ħamsa min-nies, immorru fejn mmorru ma konniex inkunu inqas minn ħamsin ta'. U t-tattooist dejjem magħna u min jgħallimna l-boxing dejjem magħna, dejjem bil-komunità, dejjem bil-komunità.
Din xi ħaġa sabiħa, il-fatt li hemm komunità. tal-blieh, jien verament impressjonani.
Funding, monetizing and sales. I would say it's probably one of the hardest parts of this, uh, this project. Mela, l-lum il-podcast jimpiega seba minn nies. Mi jista' jkun iktar minn ix-shares, daqshekk jien tajjeb l-accounting, imma L-ispiża qed hemm, u jien qatt ma u jien sa għax nagħmellek digressjoni. If our patrons can fund the podcast, we can talk about absolutely anything we want, because we know that, what, that our patrons are behind us, because they were behind us for that exact reason.
Il-patruni stmati u ħafna għalina huma nies kbar u I, I don't know if everyone is like me, I'm just going to speak for myself, but I see them like shareholders. Il-patruni huma jisu il-think tank tagħna biex ngħidek illi aħna mmorru għandhom nistaqsu għall-idejat.
Isek għandek tim tal-futbol, fimt? U kulħadd itaqassam. Għandek tim kbir u vast M'hemmx xi ħadd wieħed qed imexxi l-ideal 'il quddiem. Kulħadd jaqsam l-ideat tiegħu ma' xulxin u għalhekk il-prodott jidher aħjar għax, ara, moħħ wieħed, ta' moħħ wieħed jista' jdi.
Dejjem ikun hemm xi feedback li aħna nieħdu biex intejbu l-prodott fl-aħħar mill-aħħar.
We make sure ġifieri li huma jħossu l-importanza li ntuhom aħna.

Merħba għal episodju ieħor tal-podcast. Illum għandna episodju li jiena nħoss huwa importanti ħafna. Eh, student fl-studio u l-għal istedina tiegħi Carmel Borċ.
I think we're blessed and we're very lucky that we're doing something which we really, really, really enjoy.
Il-podcast għalija huwa il-post li qed itini uħut mill-isbaħ memori li bla dubju ħajkolli fajti.
I'm, I'm, I'm not trying to sell this podcast, but it is one of the most amazing platforms that I've ever not just been a part of, but that I've ever had the honor to enjoy.
Il-podcast li ktaħġa napprezza minnu kemm għallimni mill-aspett ta' jiena kif nirreaġixxi mal-kollegi tiegħi.
L-attitudni tiegħi qed tinbidel ukoll ta' kif inħares li d-dinja. Ġifieri isma' jekk jiena bdejt inkellem lilek u forsi qabel kont niddejjaq u nistrijek, issa isma' qiegħed iktar open-minded. Bla marid qed nitgħallem ħafna, ġifieri u anki biex tkompli diskussjoni ma' xi ħadd tiġi iktar interessanti inti bħala Jien nitkellem fuq bħala Matthew.
Il-podcast għalija fisser familja.
Tim tal-ostja ġifiri jien naħseb dik l-iktar ħaġa li ħanibqa' niftakar eh, minn din l-esperjenza ġifiri n-nies li ħdimt magħhom. John, Julian, Adel, inti, Mikiel, jiġifieri nies kollha, il-Wejża, jiġifieri l-iktar persuna li naħdem viċin tiegħu. Nies kollha li, li sirt nafhom bis-saħħa ta' dal-podcast, sirt naf x'tip ta' nies huma, ħadt gost ħafna naħdem magħhom. Onestament, jiġifieri kienet mill-bidu sal-aħħar esperjenza tal-blieh. L-isbaħ parti hija s-sens ta' familja li hawn, mhux biċċejt, ġifieri Li taf li jiġri x'jiġri, ma jiġri xejn għax għandek in-nies, għandek il-familtek warajk.
Sek għandek familja kbira ħafna. Xeba' aħwa. Kollha b'karattri differenti. Kollha. M'hemmx karattru wieħed li hu l-istess. Minn kull tip, minn kull tip ta' karattri hawn hawn ġew. Imma aħwa hu.
Intik ħafna mħabba. Ġifieri eħe, naħseb li dik għalija l-podcast jien. Gbur immens biex nuża kelma waħda, gbur immens eh, bli ġara u għandi sens ta' gratitudni kbira lin-nies għażlu u għoġobhom li jaraw u li jikkummentaw li jagħtu l-ħsieb tagħhom. Ġifieri gburi u grat, immensament grat.
Għal mem ħafna bħali li kienu fil-medja u kellhom proġetti għal album. Ma ta' tkellemu mill-lum għax kibru u jħarsu l-ura jgħidu lek dak kien żmien. U jien naħseb hekk inħares leħda li huwa żmien f'ħajti fej Kont hemm li qed nagħmel, u meta ħa nħares 'il quddiem ħa nħoss dik il-weġgħa li m'għadhiex daqshekk qawwija, dik il-preżenza ta' xi ħaġa li nħobb nagħmel. I love seeing John grow, man. I, I really love seeing. So, so just, I feel that John is changing so many people, whether they have been guests or whether they have been inspired by one of the guests. There's so much good coming out of this. That is, that is the thing that I would, that I value the most. How much good is coming out of this.
Jekk jien għadni nista' nħossni li qed niskopri xi ħaġa ġdida u qed minn dak il-lat nerġa' ngħix it-tfulija, xi tfulija dik li għandha sabiħ li kollox huwa ġdid. U l-podcast għadu jtini dak is-sens. Għandi din il-kapaċità li jiena nista' nġorrha miegħi tul ħajti. F'dak il-każ mela l-ħajja hija worthwhile ħafna.

Mela, eh, mela, il-podcast xi fisser għalija? Il-podcast xinu huwa?
Xinu il-podcast għalija? Hmm. Your parting shot.